कहलकै कि हमर भाय अयबै कहलकै कखनी एतै नहि एतै फोन करना रहै कखनी एतै नहि एतै थाहो नहि लागै छै थोड़ा सब की करै छी रे कोना छी रे

खेल ओतै से स्टार्ट कर ना अरे से खेले के ढंग छै ना आब ये मोबाइले खेले ला फ्री फायर खेलते फ्री फायर उ दाब ने स्टार्ट कर ने स्टार्ट भए आ जेतै आब बाप बड़ा आदमी भए गेलै हमरो एला आब दीदी जखनी तखनी फोन करैत रहै छै पता नहि बरसो

क्या दिन ते हमर ले भी गेम खेले ले आई हो ई मामा जी पानी दे या मामा के जो चल हम चाय चाय बनबै छी मामा ला जो पानी दे या हम चाय बनबै छी हम नहीं देबो पानि साइन दुनू बिस्कुट ई लागल के हम नहीं देबो पानि साइन हम जाइ छियो हम जाइ छी बुलै ले आ जाय लग तो मामा हमरा कहे पैसा लेबे मामा से रह न हम जाइ छियो बोले गेली रे रुक रुक रुक रुक जाए त हम मम्मा संग पैसा मांगा दै छै तो दुनु हाँ दोनों बिस्कुट ला ललको ई एकटा कहै छै देला एकरा त मने नै भरे छै अब हम नहीं देबे हे दही नै एकटा नहीं ला देबे एकटा अब बिस्कुट ला नहीं देबो देखी त झगड़ा कते करै छै रे हमरा नै डरै छै ई सब हम नहीं देबो आब की कहबो कहि त तोरा आरके ऊ तोरा सन हमर छै नै नै नहीं देबो हम ले मम्मा संग पैसा मांगा देबो कि जो पाइन जाए

एकटा काम कर देल कैसे तऽ काम नहि करते और दीदी बता खाता भेटै छै काल खाता तऽ भेटै छै ने लाइन लागि कऽ लिअ पड़ै छै कतऽसँ बाप रे बाप लाइन लगा पड़े छै तऽ। एक ना हमहू एक ना अथी टोकन देल के बाप रे लाइन में लगल छै कहै छै खादे सटि गेलै आब ओहो समस्या आब एतऽ गहूँम बुनना छियै खादो नहि छै केना करबै बिनाजो कतऽ गेल छौ

ये पहले जगह दारू पीते छ त उ छोड़ दे कहियो जिंदगी में दारू कहियो जिंदगी में दारू नहीं छोड़े वाला किस्मते छोड़ देली तोरा आर हमरा एक एहन संग बियाह के देली ए ठीके रहे ते टाइम में एक त हमरा के छोट छोट रहिए ओते बुझैत नहीं रहिए भैया आर त जना तना पापा आर कर देलके पता नहीं की छुआ नहीं छो हमहू बिना जो क्या बेर कहलिए जे एना एना नहीं कर एकदम निक से रह

स्कूल जाय लए कहै छै कि तऽ आइ मामा तऽ नहि जेबै हम स्कूल से कहै छी हम्म, मामा आते तो स्कूल नहीं जाते हँ बाप रे बाप ई ई सब नहि पढ़तो रे बाप की कहिए थायन लगे छै खाइ छै ओ आ काम कराइ छै हमरा रह अखन जाइ छै मामा लग तब मामा से पैसा मांगै छै ले माँ पानि ले अरे पानि जो लै लए पठेलियो तू ओतऽ हरा गेली

हमरा तऽ खादे नहि देल खाद नहि देला हँ कहै छै टोकन छै तऽ काली एतऽ तब लिह से कहलियै कतऽसँ आइ तऽ बोलत ना हम टोकन लाइब के अहाँके देलू ना गेल रहियै नहि देलक नहि देला नहि खाद रहे डीलर में नहि रहै खादो नहि एगो दिना जाय काल तऽ थकै छै ओ खाद दै छै द- रहत अथीमे आ क- देबे नहि करत है ना सुनू ने काल्हि खिना जे गेलियै ने हमे तऽ कहलकै साठि टा जे छै की कहै छै लाल पुर्जा के फोटो कॉपी लाबू तऽ एक बोरा देब आब कहू एक बोरा जे छै की कहै छै हमे खाद लैके लागी साइड लाल पुर्जा देबै कए किलोके पड़लै बारह किलोके पड़लै अखनी मकइ करै छियै मकइएमे जे छै की कहै छै बीस किलो खाद लागै छै कठेमे कहू केना करबै अहाँ आर घर दिस मने नहि मिलैया अरे की कहब हम वएह खातिर आले रहिए जे कहले कोना के हमरा घर दिस टोकन ले लिया बैठले लाइने में लगल रह गेलिए अच्छा। अच्छा दीदी घर पर तो भेटे देते एखन से एलियै आब तोरा आरके वएह दशा देखै छियै वएह दशा बाप रे छह की बाप। कहबह खेत तऽ जे छै ने जोता देलियै कोन कान अखनी जस्ट कोरि कऽ अबिते छियै एकदम पूरा सूखि गेलै आ हाल भागल जाइ छै मकइ रोपै लए लेट भेल जाइ छै खादके खातिर खाद नहि भेट रहल छै केना करबै कहू वएह की कहबह एखन बड़ी समस्यामे छियै

नहि हम देखलियै एकटा आइनंग दारू पीने रहे आ बतलैत बतलैत चलि आबैत रहे बाप रे बाप गाड़ी मारलक है ठोकर जे छै एकदम छहछित उड़ा देलकै तही दिन से हम कान पकड़ि लेलियै कहलियै बाप रे बाप दारू पीने हे भगवान बड़ी बेकूफी काम छियै नहीं रे झूठे बात है जे अखनी तू चल जेबी तो ये अपने दारू पी के बतियाल रह हाँ गो मामा ठीके कहै छै मम्मी

अच्छा ठीके छै दीदी गे हाँ हमहूँ तऽ आले खादे लऽ ने हाँ ई करबै कि आब नहि भेलै तऽ आब दोसरो जोगाड़ करऽ पड़तै हम बेसी कला रुकबो ने हमरा निकलऽ पड़तै अच्छा बैग ला हमहूँ जाइ छी आब खेबी पीबी ना होय ना ना ना जल्दी खाइए के आले घरमे कते दूरे छै जेबै ए कखनी आयल भए भए गेलै एक डेढ़ घंटा एक डेढ़ घंटा भए गेलै तऽ अखनी तक अहाँ खानो सानो नहि ना ना बिना खेलियै हम खा के के आयल छलियै तऽ ओतेक आब बुझै छै ने रस्ता वस्तामे नास्ता उस्ता खाइए के आयल रहियै

तू बहिनो बैग दे देलिए ना, ना, कुछो ना। ओइमे जे छै देबै कथी लेबै कथी खाद बोरा लेबै ने कथी लेबै आब कथी छै खाद बोरा लेके छै सीधा जायके छै अब दोसर दिना एबो ने लेबो आ जाइ छियो आरो मामा जाइ छै ए पैसा मामा जाइ छौ गोर लाग न तब न पैसा छ त मामा गोर हाँ, लागै हाँ, छै हाँ, ठीक है मामा गोर में लागे छै हाँ बाप रे बाप दे बैठ ई तोरा गोर लागे छै पैसा के गोर लागे छौ

ले है ना सुन ना दलको मामा पैसा हाँ बीसे टका दल कंजरवा मामा बीसे टका दलको हाँ अल्ले ठीके छे दस दस टका दोनों भाई फेंक लिया ये झुमका वाली हाँ। लाबू न कने पैनो तैनो लाबू ना की कहब कते अखनी कोन कान करैत करैत एक लोटा पानि टा अहाँ नहीं लेके गेलिए खेत में

एने कोन छोड़ि देने ओने छोड़ि देने खेतमे जे छै कोदारि पारैत पारैत दिमाग खराब भए गेलै अहाँ आरके एक लोटा पानि टा जे छै धियो पुतो दिए पठा देतियै सेहो ने पठा देलियै हैं हेरो जो पानि ला कऽ कनिए जो माय तऽ सुनै नहि छौ बा